Аллӑ ҫуллӑ, паллах, ӳнерҫӗшӗн кӑна мар, ахаль-махаль ҫыншӑн та ҫав пек пиҫсе ҫитнӗ самант. Тулӑ утӑмсене кала ҫаврӑнса пӑхатӑп. Мӗнле ҫулпа ҫӳренӗ, мӗнле сукмаксене такӑрлатнӑ. Кунтан те ӳнерҫӗ пулнӑ май мӗнле пӑчӑкпа ӳкерсе пӑхнӑ, мӗнле меслетсем усӑ курса ӑшне суйласа илсе мӗнле ӑсталӑхне туптанӑ. Ҫавӑн пек вӑл ӑсталӑхне ҫак ҫулсем хушшинче туптаса пурӑнса виҫӗм ҫул илчӗ Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ӳнерҫи ятне. Пирӗн Чӑваш наци музейӗшӗн те вӑл, паллах, ют ҫын мар. Хӑй ҫак йывӑҫ кӳлепесен Паркне пуҫласа янӑ чухне вӑл час-часах пире йыхравлатчӗ, эпир унта хаваспах ҫӳреттӗмӗр. Кайран тата калас пулать, пирӗн пуҫлӑх калӗ-ха, эпир ятарласа унӑн япалисене туянтӑмӑр та, мӗншӗн тесен ку япаласем пирӗн музейра, Чӑваш наци музейӗнче пулмаллах тесе. Вара эпӗ паян савӑнсах ҫак ҫуртра, ҫак залра унӑн куравне уҫасшӑн, унӑн ӗҫӗсемпе, унӑн нумай енлӗ пултарулӑхӗпе ытти ҫынсене те паллаштарасшӑн. Паян ӗнтӗ хамӑр туссене, юлташсене, хӑнасене курантан паянах та ытти ҫынсемпе курма ҫӳрӗҫ. Халӗ без сӑмах парасшӑн Чӑваш наци музейӗн пуҫлӑхне Ирина Петровна Меньшикова.
Паянчченах та Чӑваш наци музейӗн музейӗнче питӗ ҫынна та кӳрет кӑмӑллӑ япала. Мӗншӗн тесен ҫак курав пирӗн музейӗн музейри ӑшчике питӗ илемлетӗ тесе шутлатӑп эпӗ. Николай Михайлович ӗҫӗсем хам мана хушӑрларах килӗшнӗ ҫинчен калаҫрӑм-ха. Вӗсен эпир чӑнах та унӑн Нади каларӗ ӗнтӗ ку выставкӑна тӑваканӗ кура хатӗрлекен пирӗн наци музейӗн курав центрӗн ертсе пыраканӗ Сильвестр Надежда Акатьевна, она эсӗ хатӗрленӗ. Вӑл хатӗрленӗ пулӑ ҫак выставкӑна туса хатӗрлесе йӗркелесе пыраканни вӑл. Лукавӑрин евӗр, чӑнах та, икӗ ҫулталла пычӗ Куҫулкуҫуллӑ икӗ ҫулталла пычӗ Игорь Михайлович Михайловичӑн япалисене музей фондне илтӗмӗр. Анчах та эпӗ ытларах унӑн ак ку витринӑра, унтан ку витринӑра кӑтартнӑ медальер искусствин япалисене питӗ килӗштертӗм. Вӗсен кашни япалине

питӗ хитре художник мастерстви ун питӗ пысӑк тесе шутлатӑп. Ҫавӑнпа эпӗ питӗ савӑнат ҫак япаласем пирӗн музейра впервых вӗсерех кунта впервые курма май пулнисенчен. Унсӑр пуҫне ман паян питӗ пысӑк поручени пур.

Поручени панишӗн тав туса эп ҫак грамотӑна сире паратӑмшӑн тесен сирӗн ӗҫсем хӑвах курӑпӑр чӑнах та питӗ тивӗҫлӗ тесе шутлатӑп. Ахальтен мар ӗнтӗ Чӑваш Республикин заслуженный художникӗ ятне панӑ сире. Малалла ӗҫлӗр. Чӑнах та савӑнтартӑр сирӗн ҫак шалта кӑмӑлсем, ҫак ӗҫсем ҫинче веҫ тытса пулса. Ҫапла пултар, ататӑр, ататӑр. Санта тесе те сӑмах пулчӗ. Ҫавӑнпа та эп халӗ сӑмах парасшӑн, культура институтӗнчи ӗҫтешӗсене, вӗсенчен пӗри вӑл, воспитани парас енӗпе ӗҫлекен проректор Геннадий Николаевич

Нумай пулмасть Чӑваш ӳнерҫисен пӗрлӗхӗн ҫирӗм ҫул тултарнӑ тӗле курав уҫӑлчӗ. Эп ҫав куравра пулнӑ туссене, ӳнерҫӗсене куратӑп кунта. Вӗсем те Николай Михайловича саламласшӑн, тархасшӑн. Владимир Степанович Шведов, Анна Васильевна Брагина, Петр Степанович Пупин, команда.
Мужик, мы девушку заставим службу Эп балтайсен ҫинине лавашне тата нумай интереслӗ ӗҫсем тулса пире савӑнтарма курман сӗнетӗп. Ҫыр сывлӑхсем, телей выртӑр ҫинеле, шана сиснешӗн.

Пирӗнпе пӗрле Германи кунсенче пӗр пирӗн пӗрлешӳре яланах ӗҫӗпе анчах мар, вӑл хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлӗпе те яланах малти ретре пырать. Пӑртак ахӑрта пӑрсӑмсем илсе карӗҫ, ҫынсем пире аванах килӗштерсе паҫҫӗ пирӗнтне. Чӑваш ӳнерсен пӗрлешӗвӗ ҫине ман шутпа кунта тӳпи Николай Михайловичӑн та питӗ мӗн пултаруллӑ ҫемье. Вот,

Чӑваш наци культурин фончӗ фондӗнчен Выҫнӑ вара тӑсӑн ҫул ман чун савӑнать. Авателелле ҫын сушла нумай-нумай юлашсем выляҫасем хушинче. Паллах, самба паллашни тӑрӑннӑ шутӗнче ун купин, купин эсир пӗрле пуҫларӑр. Чӑваш художниксем хытӑшне пӗрлешме пултарчӗҫ.

Асаннен эс палӑк ларттарсамҫе ҫӗр, ҫӗр вӑтӑр юпа. Ҫӗр вӑтӑр юпа. Вот. Премӗш юпа Праски вичӗпе мӗнле лартрӑмӑр, сан вӑрлӑхне акрӑмӑр, ун чухне Сантӑр Гиккӑсем, юхтарсем, да? Праски вичем, да. Палӑк, ун пек палӑк пӗр памятник та ӑнланса лартса хурайман, Микеланджелосем отдыхает по сравнению с тобой, бывает. Ҫемье сан, пӗле, ҫемье. Искрӑмӑрлӑ. Юратхӑршӑн. Вӑл хӑйне евӗр философ, если философ та, ӑсчах та. А историйӗн ҫинисен Е сутка пуҫларӗ ҫакна тӗпчеме аваллӑха, хӑвӑн философипе, хӑвӑн тавра курӑмпа пире те ҫавра-вра кӳрсе ярӑн та эпир те тӑрӑх кӗрсе карӑн кӑна хваттер. Пач урӑхла тепӗр строительство уҫнӑ исторне. Ҫавна вунашнӑ Тайвабуҫ сана. Ҫак ӳнерҫӗпе,
ӳнерҫӗпе Чӑваш халӑхӑн артисткине Вера Кузьминична Кузьминана пӗр сӑваплӑ ят ҫыхӑнтарать паянхи куна тейӗпӗр. Ку вӑл пирӗн нуша курнӑ сӑвӑҫ Митта Ваҫлейӗн ячӗ. Николай хӑй вӑхӑтӗнче вӑл Миттана халалласа медальсем те вылӑчӗ. Ҫав та пӑхӑр, вӗҫҫӗтмесӗр пурӑнаймасть хӑлат пур унтан. Ҫак фонд валли вӑл ятарласа медаль хатӗрленӗччӗ. Хӑй каланӑ тӑрӑх, юлашки ӗҫне вӑл, Митана халалланӑ ӗҫне, ҫак шӑпах та Вера Кузьмишна Кузьмина хӑй вӑхӑтӗнче Митана ӳкерсе юлнӑ фотографинчен тунӑ. Ҫавӑнпа та сӑмах Вера Кузьминичнӑна панӑ май эпир ӑна кунта йыхравласшӑн. Николай хӑй те сӑмах илес-ши?
Вера пана сӑмах. Чун-чӗререн саламлатӑп паллах. Ҫак Николайпа Людмила чӑвашӑн тумӗсене, чӑвашӑн тухйисене вот упраса халӑх умне тепӗр хут ҫитересшӗн. Шей, Мӗншӗн-ха пирӗн арҫынсем ҫакӑн пек хитре халатсемпе ҫӳремеҫҫӗ? Мӗншӗн-ха ҫакӑ пек сумлӑ ятлӑ каҫсене ҫакӑн пек хитре халатсемпе туса мӗнле хитре пулмалла? Пирӗн чӑваш тумӗ ҫав тери хитре. Эп хам Ӑҫта кунта, унта кунта ҫитет пулсан та ялтах чӑваш тумӗпе ҫӳреп, кармана Коля ҫакӑн пек парне-парнеленӗ. Ку мӗн кӗмӗлтен тунӑ, ятарласа мана валли ҫакӑн пек парне хатӗрленӗ. Ку мана яланах усман, усал кӗселе ҫыпҫӑнма памасть, яланах ырӑ кӑмӑлпа Мана ҫакна ҫакси анытах, вӑл мана ырӑ кӑмӑл кӳрет, тавах сана. Ну, мӗн, чӑнах та ӗнтӗ тӗлӗнмелле курав, тӗлӗнмелле, мӗнле калас, эп хамӑн чӑваш Тумӗсенчен тӗлӗнме пӑрахмастӑп. Халь ӗнтӗ ҫак тумсене, паллах, ӗнтӗ таҫта фольклор ушкӑнӗсем усӑ кураҫҫӗ, но питӗ сахал темӗнле. Ну, ансамбль тен усӑ курать сирӗн мӗнсемпе. А ман кашни ҫынна, кашни хӗрарӑма ҫакӑн пек мӗн те пулсан ҫаптарас килет. Хӑлха ҫекки е ҫакӑн пек тем ҫӗрӗ, мӗн, кунта тем те пур. Вот хитре ведь халӑх, хамӑр халӑх, пуян пулнӑ, лайӑх пурӑннӑ эпир уна. Хамӑр чухӑн тесе калатпӑр. Яланах чӑваш чухӑн, тӗрӗс мар вӑл. Пирӗн чӑваш питӗ пуян пурӑннӑ. Хӑйӗн йӑли-йӗркене тытса пынӑ. хӑйӗн тумӗсене усранӑ. Вот ҫавӑнпа та эпӗ чӑваш чӗлхи ан пӗттӗр те, чӑваш тумӗ яланах пурӑнтӑр вӑл, эпир ӑна хамӑн интеллигенци ҫана усрама тивӗҫ. Тавах сире. Долговозия.
Ухӑйне калать-ха Питӗ тав Еропа сӗнӗк ырӑ сӑмахсемшӗн. Унта эпӗ сире пӗр пӗчӗкке пулӑм ҫинчен каласа парасшӑн. Вот эпир кашни кун пуласлӑха тӑватпӑр. Кашни кун пурӑнатпӑр пуласлӑха туса. Сире пӗчӗк тӗслӗх. Веропапа унӑн мӑшӑрӗ, Пӗлетӗр Ӗнер Хусанкай, Митта Ваҫлеев, вӗсем Атӑл хӗрӗнче уҫӑлса ҫӳренӗ меропа каласа панӑ тӑрах ӗнтӗ. Вара ун аллинче фотоаппарат смена та, хурапа шур ӳкерттернӗ. Ку ӳкерсе илнӗ Митта Ваҫли сӑн ӳкерчӗке упранса юлнӑ ҫав пӗчӗккеш фотоаппарат ӑшӗнче.
Ӳкерчӗкне шӳтлесе ӳкернӗ пек, кӑлчан пек ҫӳретпӗрне ӗнтӗ акӑ хӗрӗнче, унта, кунта. Шӳтлесе ӳкернӗ пек ӳкерӗн те, а вӑл ман историк называем. Ҫавах, вот куласлӑх мӗнле пулса пар? Ун чухне эсӗ пӗчӗкки ҫака кусем ҫук пулнӑ. Вӑл, э, что сказать?

Ыйтрӗҫ, медаль тупаҫҫӗ тесе пӑхап, питӗ кӑсӑклӑ. Унта ӗнтӗ Атӑл силӗ вӗре чӗпӗн ҫӳҫне вырнаҫтарать. Питӗ ҫӗн пек, вот романтизм те пӑрҫалай, ҫӗн пек малометлӗ ҫын сӑвӑҫ ҫӗн пек сӑнарне унта темле ӳкерсе илнӗ ҫав самантра. Вара ҫав сӑн ӳкерчӗк тӑрӑх Эпӗ ӗнтӗ вот на чухле вӑхӑт иртнӗ хыҫҫӑн эпӗ ӗнтӗ кайса шкула кайса вӗрентнӗ жылай унтан салтака кайса килнӗ училище академире вӗренсе кунта килнӗ вара ун хыҫҫӑн ҫав чухле пӗлӳ пуҫтарнӑ хыҫҫӑн эпӗ металлаҫни ҫав сӑнӳкерчӗке тӑрӑх касарлартӑм. Унӑн сӑнни калӑпларӑм те тимӗр ҫине. Кунта те унӑн мӑнукӗ каларӗ, сӑнӗ пур терӗ те, кайран унта та пӑхма пулать. Ҫакна вот вӑл калӑпӑр сӑнӳкерчӗке пӗтме пултарать, анчах та кӗмӗл вун ҫултан та пӗтмест. Ҫапла та ырӑ ӗҫ тунӑ.

Сӑмахпай каласа, сӑмахпай каласа Николай вӑл хӑйне Митта Вашлейбригин лауреачӗ кам пӗлни пӗлсех Халь вара сӑвар фондӑн ертӳҫи Владимир Алмандай саламласшӑн. Тытусӗсем те.
Эпӗ Микусь Балтая икӗ миң те ҫитсемӗш ҫулта ӗҫпе тӗл пулма тиврӗ. Манӑн ҫак кӗске вӑхӑт хушширех Микусь Балтай вӗрентӳ пулса вӗрентме вӗрентрӗ мана тӑван халӑх чӗлхине хисеплеме, хамӑҫе хисеплеме. Эпӗ унта нумай-нумай япала вӗрентӗм. Ҫакна пӗлмен, ӑнланман пулнӑ пулсан, пирӗн даже ҫак утӑмта пулмастчӗ. Халӗ эпир ачасем ӗнтӗ пирӗн атя ӗне те пуҫларӗҫ. Тӑван чӗлхе хисепле пуҫларӗҫ, тӑван чӗлхене каласа пуҫларӑмӑр. Ку питӗ нумай килмӗшӗн тивӗҫлӗ. Ку ӗнтӗ философийӗнчен тата эсӗ Никуҫ Балтайӑн ӗҫӗсем кӗнеке кӑларнӑ май пӗрмай кӗнекене илемлетеҫҫӗ. Халь эпӗ ӑмсанса ҫак япаласем пӑхса тӑрап, если Микуҫ переедет патӗ, хам кӗнеке ҫине кӗртме тесе унта питӗ сложно, мӗнӗсе тем более ятсем пирки ҫыраппӑр. Питӗ савӑннӑ пулӑттӑм. Ну, ӑна ӗнтӗ Микуҫ хӑй мӗн шутла. Ҫавӑнпа ҫакӑн пек ҫын пирӗн халӑхӑн, тӑван халӑхӑн чӑн-чӑн сумлӑ ар. Пурри сувар тенин те сумлӑ ар. Эпӗ савӑнатӑп, эсӗшӗн савӑнатӑп. Ҫавӑнпа Микуҫ хӑш-пӗр тӳне сан пек тем калаҫни те пулать, ку та пулать, ӑна пӑхмасӑр сана эпӗ чун-чӗререн питӗ хисеплетӗп. Тата сан пек кӗнеке ҫырнӑ чухне мана Микуҫ пулӑшас тесе ксерокопи илсе килсе пачӗ Джафар Таркки кӗнеке. И вара эпӗ ӑна илтӗм ӗнтӗ кӗнекине хӑйне пӑхса тухма тутарсем мӗн ҫыраҫҫӗ пирӗн ҫинчен, пирӗн халӑх ҫинчен. Ҫакна парнелесшӗн Микуҫ сана уявсен ӗҫӗпе тавтапуҫ. Тавтапуҫ.
Халь методивӗнсен инҫе каймасӑр метафончӗн пуҫлӑхне Лериван Басмов парать.
О, Кунта пулмады. Пӗтӗм еплере тавах кунта пуль. Чӑн малтанах ҫакна кӑна хушса калам. Мета премине никама пӑхӑнман преми пек ҫуралнӑскерӗнте вӑл кӑҫал вӑтӑр ҫул ҫитрӗ ӑна тӑса хунӑранпа. Тӗрӗссипе каласан, ну, тӗпчевҫӗсем ҫуккӑ, калаймастпӑр. Ӗлӗкхи Чӑваш Республикинче вӑл вӑхӑтра урӑхҫа пек никама пӑхӑнман премисем пулман. Раҫҫей Федерацийӗнче пулни калаймастӑп, Совет Союзӗнче пулни калаймастӑп, но анчах та пулнӑ пулсан та питӗ сайра пулнӑ пуль, питӗ сайра. Ҫавӑнпа та Митта премии вӑл ҫав хӑйне май Никама пӑхӑнман. Ҫапла премисем хушшинче сумлӑ вырӑнта тӑрать тесе шутлатпӑр. Ҫак премин кӑкӑр палли, медале, медальне пирӗн паянхи юбиляр Алтай Микуҫӗ туса хатӗрленӗ ӑна тавӑншӑн. Ман ӑна ҫапла сӑвӑпа саламлас Килте паян чӑваш телейӗ, тимӗр ӑстине Балтайми куҫне. Тимӗрпе ӗҫлетӗн, тусӑм, ӗҫӳнте чӑваш алли. Ламӑн-ламӑн тунсӑх пусӑм телее ҫаврӑнмалли. Тимӗртен пистернӗ халӑх ҫухатман юнри асне. Сан ӗҫре тапса тухмалӑх упранах ӑнкарасне. Тимӗр, ылтӑн, пӑхӑр, кӗмӗл, суйлӑр канти вӑй-халли. Тимӗрпе ҫеҫ нишлӗх кӗмӗ. Тимӗр, ирӗклӗх палли. мӑшӑрне саламлатӑп. Ну, тата унсӑр пуҫне э, Микуҫ вӑл э, чӑваш пултарулӑхне, чӑваш ӳнерне пӗтӗм тӗнчери симпозиумсенче, куравсенче э, Турцире иртнӗ э, Тӗрлӗрен фестивальсенче хутшӑнса кӑтартнӑ, чӑваш ятне-сумне ҫӗкленӗ, хӳтӗленӗ. Ҫавӑнпа та пӗчӗк кӑна ҫакӑн пек Турцине аса илтермелӗх, ҫакӑн пек пӗр кӑкӑр палли. Унта ӑна тунсӑхласа ҫитнӗ, чылайранпа кайман унта, питӗ кӗтеҫҫӗ ӑна. Ӗҫлекенсен ахӑрми пурччӗ пулӗ, ӑнланаканни ӑнланчӗ пуль кунта.
Унӑн ӗҫӗсем кӑна мар, тен вӑл хӗтӗртнипе, тен вӑл ыйтнипе е мӗнле унта пулса пырать сирӗн ҫемьере. Людмила Владимировна та ҫав енӗпех ӗҫлет. Вӑл Николайн эскизӗпе, сӑмахран, ҫак кӗпе-тумтирсене, капӑрлӑхсене тунӑ. Тата асӑрхарӑр ывӑлӗн ӗҫӗсене те, ывӑлӗсен ӗҫӗсене те иккӗшӗнне те. Вот Ку ӳнерҫӗ хуплӑхӗнче кам каласен те унран хӑйӗнчен килнӗ пуль. Ку курав унӑн ӑста мӑшӑрӗн те тесшӗн эпӗ. Ҫавӑнпа та халӗ сӑмах Людмила Владимировна вӑл халӑх ӑсти. Чӑваш Республикинчи маҫтӑрсен пенсийӗн пуҫлӑхне Нина Павловна Бондарева.

С юбилеем, с праздником! Будьте здоровы!
Халь сӑмах парасшӑн. Николаев ӗҫлешни тесенесӗр ӑнланма пултаратӑр ӗнтӗ. Тупра пӗрле ӗҫлекене тесе. Ну, пӗрле, паллӑсем ун чухне пӗрле ӗҫленӗ ҫынна перетӗр. Владислав Николаевпа

Мӗншӗн тесен хурамне те пӗрле тухмӑр леҫ. Ну, питӗ лайӑх ертӳҫӗ пулма пӗлет пӗтӗм ҫӗртре. Каласа пар.
Хисеплӗ тӑвансем, Хисеплӗ юлташсем, пӗрремӗш сереп пурсӑратӑ тем пысӑк ҫтавтапуҫ. Вӑхӑтра шеллемесӗр, пире хисеплесе ҫак курав уҫнӑ ҫӗре килнишӗн. Ку курав ӗнтӗ ҫак пирӗн ман мӑшӑр Николай Михайлович аллӑ ҫул ҫитнӗ ятпа эпирна йӗркелерӗмӗр. Курава ӗнтӗ нумай ҫул каларӗҫ. Ку ӗнтӗ пирӗн ҫемье куравӗ тесен те юрать. Мӗншӗн тесессӗн ку куравра юр ачасен ӗҫӗсене тӑратасшӑн ҫавӑнпа. Тӑратрӑмӑр ӗнтӗ, тӑратасшӑн мар ӗнтӗ, тӑратрӑмӑр. Ну, хӑвӑрахлантӑр, пирӗн ҫемье тӑватӑ ҫынран тӑратать. Эпӗ мӑшӑр тата пирӗн икӗ ача Азаматпа Атила. Питӗ шел, вӗсем питӗ ӗлкӗреймерӗҫ. Ку курава эпир тӑсрӑмӑр-тӑсрӑмӑр, шутларӑмӑр, вӗсем питӗ ӗлкӗреҫҫӗ те, анчах та питӗ инҫе пулнипе Килсе ӗлкӗреймерӗҫ. Ну, нимех-и мар. Ҫавӑнпа та пирӗн Николай Михайлович, вӑл пирӗн ҫемье тӗрекӗ. Вӑл пирӗн ҫемьен хапхи. Тата ӗнтӗ идея генераторӗ тетӗп ӑна. Пӗрре те пире тӗп хурӑнпа памасть. Эпир ялан ӗҫлепӗр. Мӗншӗн тесессӗн ялан темле идея ҫуралать, йӑла тӳрех тӑвас пулать. Тӑнӑҫлӑх ҫук пурнӑҫ хамӑрӑн килте чӑнах та ялан ӗҫлемелле. Анчах та ку ырӑ ӗҫ. Канӑҫлӑх ҫук, анчах та ку веҫех эсӗр сӑнанӑ тӑрӑх ку веҫех ырӑ ӗҫ. Николай Михайлович юлашки вӑтӑр ҫулта тесен те юрать, тен, кӑшчӑ нумайрах та. Вӑл тӗпчет хамӑрӑн тӑван халӑхӑн йӑли-йӗркине, тумне, тӗррисене. Вӑл, эпӗ ӑна калап, ӳнерҫӗ, тӗпчевҫӗ тесе. Ҫавӑнпа та хӑй профессиональнӑй ӳнерҫӗ пулнипе вӑл питӗ нумай ӳкерет. Ҫак ӳкерчӗксем тӑрӑх вара иксӗмӗр сӳтсе явӑса эпир ҫакӑн пек тумсем ӑсталама пултаратпӑр. Эпӗ хам ӑста, ҫавӑнпа та питӗ нумай ӗҫлетӗп. Вот, вара ӗнтӗ тата халь малта каласшӑн. Вӑл тата тимӗр енӗпе профессиональный ӳнерҫӗ ҫавӑнпа та хамӑрӑн Пӑлхар патшалӑхӗнче ӑсталанӑ тенкӗсене хайхи вӑхӑт шайӗпе калӑпсем туса эпир ҫавӑн пек тенкӗсем тӑватпӑр. Ҫавӑнпа пирӗн выставка ячӗ тенкӗ ҫумне тенкӗ. Тенкӗ ҫумне тенкӗ туса ҫакӑн пек питӗ хитре капӑр тумсем пулаҫҫӗ, вӗсем питӗ пуян. Пирӗн Пӑлхар патшалӑхӗнче вӑхӑтӗнче пурӑннӑ пирӗн несӗлсем ҫак тумсене веҫех тунӑ кӗмӗлтен тӗлӗнсе каймалла ҫапла-и? Ну ӗнтӗ пирӗн, эпир халь тӑваятпӑр ҫакӑн пек, ну хӑйне кура ҫакӑн пек материалтан. Вӑл та кӗмӗл пекех курӑнать, анчах та вӑл кӗмӗл мар. Ҫавӑнпа та ентен кама мӗнле килӗшрӗ. Ҫавӑнта эпир визиткӑсем хутӑмӑр хамӑр телефонсемпе, яланах шӑнкӑравлӑр. Эпир кашнин кӑмӑлне тивӗҫтерме тӑрӑшатпӑр, кашни ыйтӑва сӳтсе яватпӑр. Ҫавӑнпа та сире тем пысӑкӑш тепӗр хут тавтапуҫ. Хам енчен эпӗ Николай Михайловича тем пысӑкӑш тавтапуҫ каласшӑн. Вӑл питӗ сумлӑ арҫын. Тӗлӗнсе каймалла лайӑх мӑшӑр. Тата тӗлӗнсе каймалла тивӗҫлӗ атте. Вӑл пирӗн ачасемшӗн, асаппа тилӗшӗн, вӑл авторитет, вӑл профессионал енчен те яланах канаш парать. Мана ҫавӑн пек питӗ савӑнтарать, вӗсем яланах скайпа тесе илеҫҫӗ. Атте ҫавна пӑхса ил-ха, атте ҫавна та кала-ха, атте ҫавӑн пек-ха, вӑл ҫавӑн пек чуна ӑшӑ, тӗлӗнсе каймалла. Ҫавӑнпа та ҫавӑн пек Тивӗҫлӗ мӑшӑрпа пурнипе эпӗ ҫирӗм виҫӗ ҫул телейлӗ. Ӑна эпӗ пӗлӗп ҫирӗм пилӗк ҫул ытла. Ҫавӑнпа та эп шанатӑп, эпир малалла та пӗр чӗлхе тупса малла аталанма пултаратпӑр. Пирӗн веҫех пулать. Ҫапла пулӑр.
Кал сӑмах калаҫӑр. Халь пӗтӗмлетӳ пекех калаҫрӑмӑр-ха ӗнтӗ. Ҫапах та камӑн чунӗ чӑтаймасть та ҫакӑнтах каласа хӑварасшӑн. Кайкор ҫынни. Юрий Валерьевна. Надежда Григорьевна. Калаҫӑр. Надежда Григорьевна, Чӑваш литературин учебникӗсен авторӗ.

Сирӗн ҫинчен эпӗ тахҫанах илтнӗ. Сирӗн ачӑра туслӑх ирхемӗ текен фестивальте курса чунтан савӑннӑ. Сирӗн пек ашшӗпе амӑшӗшӗн тӗлӗне. Мӗншӗн тесен чӑваш чӗлхипе литературине мӗне калас тарӑн пӗлӳ пама вӗсем ачисене Герман Лебедев ячӗллӗ интернета шкула ярса. Икӗ ачи те вӗсен ҫак шкула пӗтерсе.

ытларах йӳҫре тӗве хунӑ. Мӗншӗн тесессӗн Чӑваш Республикин вӗрентӳ институтне килнӗ учительсем миҫе ушкӑнӗ пулӗ ун аллипе тунӑ тата ҫав тенкӗсене шӑратса кӑларнӑ Микуҫ аллийӗ ҫавӑн пек илемлӗ хатӗрсем хӑйсем патне шкула илсе кайса. Чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентнӗ май, вот Веру Кузьминична каларӗ, кашни хӗрарӑмӑн, кашни хӗрачан, кашни хӗр плавуржассӑн кӑкри ҫинче, алли ҫинче курмалла пултӑр тесе каларӗ. Чӑнах та вара эп вӗренӳ институтне килнӗ учительсене пурне те тенӗ пек вӗсен ҫемйипех тунӑ хатӗрсене кӑтартатӑп, вӗсем ҫинчен калатӑп. Ыйтусен эпӗ тунӑ вариантпа парса яратӑп. Ыйтута вӗсем умпа тӗл пулса ун ҫине пӑхса килленеҫҫӗ и унӑн хатӗрӗсене илеҫҫӗ. Вӑл пирӗн республикӑра тата Туда республикипе Пушкӑрта сарӑлчӗ. Вӗсем ҫинчен пӗлеҫҫӗ. Ку пӗрремӗшӗ. Иккӗмӗшӗ, мӗншӗн каласшӑн Михуҫ, эпир Вӑрнар районӗнчи Авша Килмен ялӗнче тӑватӑ ҫул каялла ял уявне тума тытӑнтӑмӑр. Вӗт-ха, каламарӗҫ ҫакӑнта. Микуҫ апла пулсассӑн вӑл хӑйӗн ӗҫӗпе анчах ӗҫлемест, вӑл патшалӑх, халӑх ӗҫӗпе те ӗҫлет. Хӑш ялта чул юпа лартмалла, унӑн тӳпи ҫавӑнта пысӑк. Хӑш ялта уяв пулать, чӑваш апла пулсассӑн ял уявӗсем, праҫникӗсем. Вӑл мӗнле ыйтатӑн, мӗнле кӑштарӑнча систеретӗн, вӑл ҫавӑн пекех пырать. Хӑйӗн илемӗпе, хӑйӗн апла пулсассӑн маттурлӑхӗпе ҫак уява вӑл илем кӗртет. Ҫавӑнпа та эпир ӗнтӗ хамӑр Вӑрнарӑвӗнчи Авша Кӳлмен ялӗнче тунӑ ял уявӗсене вӗсем пынишӗн тӗлӗнсе каймалла тав сӑмахӗ калатпӑр. Геннадий Анатольевич Егоровпала унӑн мӑшӑрӗпеле апла пулсассӑн Альбина Егоровӑпа хӑна Алина апла пулсассӑн унӑн вӗсен хӗрӗ апла пулсассӑн фото ӳкерсе ҫӳрет. Ҫавӑнпа та эпӗ ӗнтӗ ӑна ҫак ӗҫӗсем тӑрӑх анчах мар, унӑн чунлӑхӗнчен пӗлетӗп. Вот маншӑн вот тӗлӗнтермӗш эп яланах лекцисенче калав учительсене. Пӗлетчӗ тетӗп, эсир шутлатӑр теп, Чӑваш Республикинче теп, сӑва ушкӑн пур теп, сӑва ушкӑнсем эрех ӗҫмеҫ, пӳрс туртмасть теп. Хуҫисене чарнӑ ман Чӑваш Енӗпе литература учительсем вӗрентекенсем ҫӑварсене картӑ ман ҫие пӑхаҫҫӗ. Ун пек арҫынсем пур-и вара тӗнчере теҫҫӗ калап. Пур теп. Чӑнахах пур вӗсем. Мӗншӗн тесессӗн вӑл сӑвар ушкӑнӗ пек каласассӑн ӗнтӗ, вӗсем чӑнах та ҫӗлӗк маттур пулма пулсассӑн арӑсене, чӑваш арӑсене хӑйсен тавралла пухма май килнӗшӗн пулсан Алмандайпа Балтаева тав сӑмахӗ каласшӑн эпӗ. Ну, паян ӗнтӗ эпир чи кирли санӑн алӑҫура ҫакӑн пек сумлӑ выставкӑра саламлама килнӗ. Чун-чӗререн саламлатӑп.

Хӑйӗн шӑнкӑлта чӗннишӗн таврӑнасшӑн. Питӗ ӑслӑ сӑмахсем калас килет те пулсах ҫитмест Питӗ ӑслӑ ҫынсем юнашар тӑнипе те ҫавӑнпа пурӑнанах пулмалла.

Чӑл тухса каланисенче те палӑртса хӑварнӑччӗ, мӗншӗн тесессӗн Чӑваш тӗнчи, паян ман шутпала питӗ хавшаса хавшать, хавшать, хавшать, хавшать. Анчах та эп хам нихӑҫан та чӑваш проблематики пирки калаҫма пуҫласассӑн нихӑҫан та пессимист пулса курман. Эп шутланӑ тӑрӑх та, анализланӑ тӑрӑх та Пирӗн ҫирӗм пӗрремӗшӗмӗр вӑл чӑваш тӗнчин, чӑваш халӑхӗн триумфла ӗмӗрӗ самани пулмалла. Шӑпталӑп ҫавӑн пек шанӑҫ кӳме, вот ҫака вӑла шанма, мана паян Хамӑн ҫумра тӑракан ҫынсем хулалантараҫҫӗ. Вӗсем пек ен ҫакӑнта нумай тӑракансем пек ҫынсем нумайрах пулсассӑн эпир кирек мӗнле проблемӑсене те, кирек мӗнле йывӑрлӑхсене те ҫӗнтерсе Ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗре чӑваш тӗнчин триумфла ӗмӗрӗ тусайман. Ултарай пӗрке тухатӑр. Паллах, вӑл ҫӑмӑл мар, эп пӗлсе тӑрап. Куляна та, кине те, ун пек ытти ҫынсене те паян кун Вӗсене тав тумалла, вӗсен умӗнче пуҫ таймалла, вӗсене ҫав тери пысӑк йывӑрлӑхсене мӗншӗне пӑхмасӑр. Вӗсем ҫак тӗнчере хӑйсене хӑйсем ҫын пек упраҫҫӗ тата, сӑмахран, ҫакӑнта тӑракансене те, ҫакӑнта ҫитменнисене, ҫав вӑхӑтрах мана та ҫын пек те, личность пек те, чӑваш пек те упранма хӑват парса параҫҫӗ. Тав сериал уншӑн малалла ҫавӑн пекех ҫавӑн пек хӑватлӑ пулмалла пултӑр сирӗн вырӑнче. Кунта и хӑвӑнла шупа ыттисене те хӑватлантармалла пултӑр сирӗн. Юбилей.

Манран юлташсенчен Мускавран пек синофон салам ярать. Ҫавӑнпа кунта килеймен аннесенчен салам. Мӗн калаҫҫӗ сана ҫак аллӑ ҫул пултарнӑ ятпа, аллӑ ҫул ачасен вӑйлӑ ӗҫсем хатӗрленӗ ятпа, тулли курав йӗркеленӗ ятпа тата та Тата ӗлӗк, молодец ӗлӗк, ҫӗмӗре пултӑр. Тата ҫакна палӑртаҫҫӗ. Халь ӗмӗр ир масса пырать. Енчен те ӗлӗк пӗрремӗш вырӑнта ҫав ҫутӑ, световое, вселенная, то халь эпир батарея кӗрсе карӑмӑр. Пурпӗрех эпир ҫӗр ҫинче пурӑнатпӑр пулсан та Эпир пирӗн ҫӳлти ҫӑлтӑрсенчен эпир пурте ҫывӑртаратпӑр. Ҫавӑнпа хальхи заман пурсем пек чӑмман. Вӑхӑтпа усӑ курма пӗлмелле, ҫемпе вӑхӑта тирпетлеме пӗлмелле, вӑхӑта ҫуратма ӗлкӗрнӗ. Тата хальхи самантра пӗрремеш вырӑна эфир тухать. Енчен те малтан ҫутӑ световая свет тенӗ, халь вот эфир пӗрремеш вырӑна тухать. Ҫампа эпир ӗнтӗ нумайрах ҫутӑпа ӗҫлетпӗр. Пур пӗр есть те интереслӗ водительсем. Анчах та малашне эс ҫак ҫӗнӗ пурнӑҫа ҫан пек тӳррӗн, усса ҫан пек ҫимеле пултӑр тесе сана ҫак

Эс ытла пӗлет, чечексем юратмаҫҫӗ. Анчах, анчах эп мӗн калаҫҫӗ? Чечек вӑлсен пек япала. Питӗ палӑр, палӑрмалли, палӑртакан япала. Пир тӗнчене пурнӑҫ ҫын пек икӗ этем. Пӗри вӑл землянин тес, ҫӗр, ҫӗр ҫинче пурӑнаканни. Тепри вӑл человек, который живет информацией. Ӑна Господьне ытлашши ҫимелли те кирлӗ мар, ытти-ытти те кирлӗ мар тенӗ пек. Вӑл унсӑр ҫавӑн пек тӗпчесе ҫавӑн пек пирӗн пурнӑҫа, ҫын пурнӑҫне тӗпчесе малалла ҫырса пырасси он пӗрремӗш вырӑнта. А тепри ҫӗр ҫинче пурӑнаканни вӑл ҫавӑн пек ҫӗр ҫинче лайӑх, хитре тӑвас тесе тӑрӑшать. Ҫавӑнпа эс вот ҫӗр ҫинче ҫавӑн пек лайӑх, хитре япаласем туса ҫынна ҫавӑн пек калам вӗрентен. Ҫӗр ҫинче те ҫавӑн пек хитре пурӑнмалла тесе. Вот ҫавӑнпа Ҫак саркай икӗ ӗҫа пек ҫын хӗрлеҫҫӗ. Хитрелӗхе юратаканни те вара пӗтӗм ҫӗр пӗтӗм, пӗтӗм тӗнчери ҫынсемпе пӗрле ҫан пек маттур хисеплесе пурӑнмалла пулать.

Эпир ӗнтӗ паян куравра ҫакӑнта питӗ пысӑк ӗҫсем, хамӑрӑн тӑван халӑхӑн суварсем пулӑшӑн технологине нихӑҫпа Люся пӗршӗнтермелле хӑватлӑ та хитре кӑмӑллӑ чун-чӗререн тунӑ. Мӗншӗн тесессӗн философи те пур, ӑс-тӑнӗ те, чунӗ те пур, ал-урисем те лартса пыраҫҫӗ. Ну анчах та йӗри-тавра ҫакӑнта пӑхатпӑр, ҫакӑн пек тумсене пирӗн хушӑмра никам та тӑхӑнмасть. Шутланма пултарӑпӑр пӗрле иккӗ виҫҫӗ тӑватка. Вӑла мӗне пӗлтерет? Ӗҫлекеннисем, тӑваканӗсем пурте пур. Ну анчах та ҫак япаласене, ҫак тумсене, чипер тумсене тӑвакансем сахалтарах. Ҫавӑнпа те ҫак ӗҫе тунӑ япалана пурнӑҫа кӗртсе пыма шур пур пирӗн. Ҫавӑн пек ӗмӗтсемпе калаҫни сире пурне те. Вот Николай Михайлович мӗнле пысӑк ӑс-тӑнлӑ ҫын, ӗҫне тӑвать, ӗҫре пӗтӗмсӗтре хӑйӗн ӑс-тӑнне, чунне хурать яланах. Но пирӗнле яланах хушса пымалла, мӗнесене тумтирсене тӑхӑнмалла, хамӑр халӑха ҫӳлти шая ҫӗклемелле. Вӑл сӑваплӑ, а пирӗн халӑхӑн ҫӳлти шая та вӑйлах хӑпарса пымалла. Ваҫҫа мер, ман сӳнӳ пурне те сире. Сире ҫак юбилейпа, куравпа питӗ пысӑк салам. Пирӗн йӑхран Сахалинсенчи ҫакӑн пекех ҫитӗнсем танамалла пулса пыччӑр. Сирӗн ӗҫсемпе пӗр курса савӑнар. Сирӗн тумтирсене хамӑрӑн халӑхӑн, тӑван халӑхӑн йӑла-йӗркине тумтирсене тӑхӑнса ҫынсене савӑнтармалла, ытти ют ҫӗршывран килекен ҫынсене кӑтартмалла, мӗншӗн тесен эпӗр ҫав пек пуянлӑ, ӑслӑ, тӑлнӑ ҫынсем пулнӑ тесе кӑтартмалла. Саламлатпӑр. Е калаҫнине ҫапла. Уяв ячӗпе, Люсьӑпа кура ячӗпе, хамӑрӑнпе пӗрре иккӗмӗшҫe ҫапла

Ҫивӗчнӗ чух калаҫар пуль.
Самат, сире пурсӑра тата нумай каларӑмӑр, нумай калаҫрӑмӑр, е пултарнине кӑна турӑмӑр. Мана те тем пысӑкӑш сӑмахсемпе каласа хума параҫҫӗ. Пӗлмес мӗнле тума кунтан. Ну, эпӗ мӗнле ӗҫлетӗн те ҫав пекех малла ӗҫле. Ыр сӑмахшӑн тав. Ну, кунтан те ман ӗҫсенчен питӗ мӗн нумайӑшӗ мар ӗнтӗ, вот Сантӑр Чуваш ӗнтӗ тепӗр проект, пысӑк проект, вӑл ӗнтӗ вот скульптурӑсем ҫӗр вӑтӑрӑк лавнӑ. Ҫавӑн пекех ман проект вӑл, ман ачасем, вот вӗсем пӗри тимӗрҫӗ, питӗ кӑсӑклӑ ӗҫлет унта курма пулать. Тепри медальер манран та ирттере пуҫлар ӗнтӗ. Кӑшт чухне ӑмсанса илем. Вӑл халь ҫӗнӗ хатӗрсемпе эпӗ по-дедовски ӗҫлеп ӗнтӗ. Каса, балба, вӗсем бар компьютерсемпе ӗҫлес. Урхаласан шанчӑк пур. Эпир ҫак ӗҫре мӗн ӗнтӗ ачапчасем мар, халь хамӑрӑн йӑла-йӗркесене питӗ лайӑх пӗлнӗ май, эпир пӗлетпӗр ӗнтӗ ҫак йӑла-йӗркесем вӗсем Пин ҫул калла калӑпланнӑ калӑпӑр Атӑлҫи Пӑлхар тӑрӑхӗнче эпир Алмандайпа вот кӗнеке кӑлартӑмӑр. Иван та пӗчӗк ӗҫ тӑрӑм ӗнтӗ вӑл маншӑн пӗлтерӗшлӗ. Унта авалхи вун виҫҫӗмӗш ӗмӗрхи укҫасене эпӗ урапа шурӑ ӳкерсе ҫынсене ӑнламалла пултӑр тесе тем пек ну, Леш силуэтне те пӗр силуэт ӳкерсе ӑнлантартӑм. Ҫавӑнпа та кунти ӗҫсем, ҫакӑнти ӗҫсем, вӗсем веҫех Пӑлхар патшалӑхне, хамӑрӑн патшалӑха халалланӑ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ унта ҫырӑннӑ эпир тенкӗ ҫумне тенкӗ, вӑл ӗнтӗ эсир пурте пуринне пур тенкӗ ҫапла. Ҫавӑнпа та эпир пурте пӗрле пуҫтарӑнса пысӑк ӗҫ пултаратпӑр. Ҫапа сире чемперсенче телей, ӑнӑҫу, сывлӑх, сирӗн пата ватӑсенчен, хамӑрӑн ватӑсене эпир калапӑр ӗнтӗ, пирӗн атте-анне Мандора, Шильдидора, вот ҫавӑн пек вӗсем пехил сирӗн пата ҫиттӗр, сирӗн ачӑрсем те, сирӗн чемперсем те пархатарлӑ пулччӑр.